Ya tabi peninga, selamat betemu baru kitai ke sekali tu. A begulai baru kita enggau aku, pengeluar program Tapang Bekumbai. Ke sekali tu kitai begulai ba jerita Jadi Enggau Indu Antu, tusun ke tiga ke sekali tu bala peninga. Au ba tusun ke dua, dia kitai udah ninga usik enggau seman. Sigi udah parai ba langkau nya. Seking mega nyau lari kediri. Udah iya nemu sik enggau seman parai. Udah iya nemu mega indu tiga iku nya tak ama amat antu. Au sempat udah tuai ngambi daun pinggan ku jerita. Datai tudah Seking tu ba perau. Iya lalu besual nyau penegal tulang iya empu. Bala antu tiga iko nya nyu makin ari makin semak ngagai turis seking. Meda perau nyu enda leh suai agi. Antu nyemega nyu makin semak ngagai iya. Ta nadai chara bukai. Ta lalu tungkup ke turis seking meh perau nya. Nyau betangkup ngena perau meh seking sereta daun pinggan lalu ditangkup ke iya ba pala iya. Au baka nya tusun ke dua maya nya bala peninga.

Semua ngarap ka kita subscribe channel aku tapang bakumbai.
Nadai chara agi maku tu parai maku malam tu deh. Ko tu deh seking enggau sesabeh. Petang kup ba dalam perau nya. Nyau ngangau ke apai ngangau ke indai meh tudah seking ko jerita. Au nyau beranyut nitih ke ai meh tudah seking tu tadi. Daun pinggan sigi semampai dipegai semampai ditangkup ke iya ba pala iya. Datai bala antu nya ba perau seking. Ta lalu ngauh perau nya meh bala antu tiga iko nya. Seking nyau mejam ke mata iya aja dia. Ta parai meh tu. Pia ku ati tudah tuai. Dilaban enda galih. Enti nya ukai antu. Engka ka nguji ngelaban nya. Bendar bala antu nya ngauh perau ku jerita. Au sekali tak engkakai bala antu madah diri parai. Bala antu ke madah diri parai nya tadi laban ke udah tetegau ke daun pinggan ke nangkup pala tudah seking tadi. Au deh nya siku dagi ga engkakai madih kediri parai. Dua iku ke madih diri parai nya tadi lalu ngeleka ke perau. Sepi tu deh seking. Ta siku aja magih antu nya dia. Majek ngaus perau. Au enda memukai. Ta lalu tekaus ke daun pinggan nya mih indu siku dagi nya tadi. Parai aku Sekiang, parai aku. Ko indu antu nya didinga iya madah kediri parai. Umas di belalai Sekiang, udah parai aku. Pia ko indu nya baru. Bula dei nya. Nadai antu nemu parai sigi deka ngelakal aku nya. Pia ku tudah Seking nyau indu nya. Telentang ke dei perau Seking. Angkat dei. Enda aku ngemula ke dei Seking. Udah parai aku. Pia ku indu nya majak ngumbai Drempu udah parai. Enggai aku bula dei nya. Nya chara deka munuh aku nya. Pia ku tude Seking majek enda arap. Indu nya nyau nyabek ga dinga Seking. Udah ke nyabek bejaku baru ga tude indu nya. Udah parai aku Seking. Tu meh penti aku enda tau negu daun pinggan. Pia ku indu nya madang agai Seking. Enti udah parai nama dek nemu bejaku deh. Nadai orang nemu bejaku enti udah parai. Anang ka mula ka ko dei. Pia ko tudah Seking nyu kata ka atat bejako. Au peda lalu nyabak ka tudah indu nya di dinga Seking. Iya ni bala di dua iko nya deh. Kada naka ngipa aku seduai nya. Ko tudah Seking nanya indu nya. Udah parai seduai Seking. Udah ka tetego ka daun pinggan nya tadi. Pia ko indu nya nyaut Seking. Iya nama dih madah parai nama dih agi dup dih. Majak tu dih Seking nanya indu nya ku jerita. Enda ku ngemulaka dih Seking. Pia ku indu nya agi nyabak. Enti dih ngemulaka aku bunuh ke undi. Pia ku tu dih Seking ka munuh indu nya. Enda ku ngemulaka dih Seking. Pia ku indu nya baru. Majek tudah indu nya ngumbai diri empu enda bula kia. Iya enda bula dih. Enti dih bula madeh dih. Ko Seking ga nanya baru. Nya empau orang bula ka madeh. Enda ku bula Seking. Pansut meda enti dina pechaya. Pia ko indu nya. Meda baka nya, Seking lalu pansut ari perau. Daun pinggan sigi semampai dipegai semampai ditangkup ke iya ba pala iya. Udah perau nya datai ba tebing, iya lalu nelentang ka perau nya. Peda tudah Seking, indu nya tadi iya nya indu ke nunga iya ba langkau tadi. Tang meh penyelai iya, indu tu makin bajik ari ke dipeda iya tadi. Nama nyabik amat indu tu tadi? Ku Seking sempat bejaku dalam ati diri. Indu nya manjak ngena sai mata iya ku jerita. Au engka nyabik amat menya kini. Au udah perau ditelentang ke tudah Seking seduai pelalu duduk ba perau nya. Eh eh eh. Kin agi deh dudua jauh agi anang semak aku ditu. Pia ku tudah Seking ngasuh indu nya jauh agi. Iga ke dina pechaya ka aku deh Seking. Ku indu nya mantai ke mua sinu iya. Ngai nyadi ka pechaya aku tu. Deh tu ngerang rang dipeda mua mata aku nyadi antu. Kita antu nadai meh pechaya ke Iban baka kami tu. Indah ke Iban empu enda pechaya ke Iban sama Iban. Pia ko Turis Seking nyaut indu nya, pia iya lalu mantai ke lungga iya. Nyah. Udah sedia aku. Tu lungga aku. Anang ngarung diri nyadi mensia agi dih. Ko Seking mantai ke lungga iya. Au nasib mega Lungga tu deh seking tu agi bedau laban selit kia ba tisi perau tadi. Puas mega tu deh seking tu merani ke diri. Enti tiga iku engka enda berani pia ku tu deh seking. Seking, aku tu deh parai laban aku deh teteguk ke daun pinggan ke ditangkup ke dei ba pala dinya tadi. Nyadi aku enda sama pemarai baka dua iku nya tadi. Pemarai aku nyadi mensia enda nyadi antu agi. Nya sigi udah penti aku enda tau nego daun pinggan. Enti deka nemu seking, aku tu meh punsu antu kulir. Aku ukai antu agi seking. Aku nadai ulih mulai kediri agi ngagai menua aku laban aku udah nyadi mensia baka kita baka dih. Pia ku indu nya madah ngagai seking. Ari kita datai ba langkau tadi kita udah nyadi mensia. Pia ku Seking nyaut tudah indu nya. Majek tudah tuai agi enda arap. Nya maya kami ngarung diri nyadi mensia nya Seking. Tu diatu aku udah amat-amat nyadi mensia. Nadai aku ka bula ke dei Seking. Enti aku ukai bunsu antu Kulil, sigi udah parai aku baka sida yang tadi. Nadai daya aku diatu Seking. Ka aku pulai ke menua aku, aku ga udah nyadi mensia. Ko indu nya nyau nyabek baru. Peda tudah Seking tu narap ke jaku iya. Iya ari ni menua kita? Legi aku nganjung deh pulai. Ko Seking madah diri empu ka nganjung indu nya pulai. Au dadek diri ga tudah Seking. Nadai mensia ulih kin Seking. Enti nyema kita mensia ulih kin. Sigi parai meda empa sida nya. Ko indu nya nyaut seking. Pia bekeni aku enggau deh deh. Iya tinggal aku ba pendam deh legi. Ko tudah seking ka ninggal ke indu nya ba pendam. Au muntang tudah seking lalu ka ninggal ke indu nya ba pendam. Ninga seking tu ka ninggal ke iya ba pendam, indu nya pelalu nyabak baru. Puas indu nya nyabek kasih ke Seking ko jerita. Nya meh agi di munuh ko sekali Seking. Enti deka ningal ka aku ba pendam. Pia ko indu nya agi nyabek. Ooh kita mansang ngai kami ka munuh kami tadi. Tu nyut di ga minta bunuh aku. Pia ko Seking bendar nima indu nya. Indu nya majak sesirut nyabek. udah ninga ke jako seking tadi. Enti deka nemu aku tu ukai purih orang ke jai ukai sengapa munuh orang. Pia ko seking baru enti dingai munuh aku seking. Bai di pulai meh aku seking nyadi bini deka meh aku seking. Pia ko indu nya nyaut seking. Mai di pulai. Nyadi bini aku? Apo? Baka ni ka jadi enggau ino antu? Enti ka munuh aku, bunuh deh sekali meh aku diatu! ko Seking enggau udih nya minta bunuh indu nya. Nyadi ulun deka meh aku Seking, enti dina sanggup jadi enggau indu antu baka aku tu. Ku mega udah madahka dia tadi, aku ukai antu. Aku enda nyadi antu agi. Aku udah nyadi mensia laban aku udah teteguka daun pinggan, ko Tudeh indu nya bendar ngasuh Seking pechayaka iya. Au beranyut meh perau Seking nya tadi ati diri. Lama Tudeh tuai enda bemunyi. Bendar Tudeh Seking berunding. Berunding bekenika enggau indu nya. Ka munuh. Ati genak Kempang enti nyau bebalik nyadi antu. Kempang ga ati munuh nya. Pia Kolonel Sekiang din. Enti dinarap ka ku Sekiang, nyamai gi di munuh ku. Pia ku indu nya baru lalu mejam ka mata iya. Meda indu nya mejam ka mata iya. Dia ditu dia Sekiang tu lalu nuju ke mata lungga iya ngagai rekong indu nya. Au, bebali medi dia ngambi aku kempang agi munuh dia legi. Pia ku tu dia Sekiang. Ngai bebadu meh indu nya nyabak ku jerita. Indu nya nyabak peda iya. Nyabak ama amat. Nyabak baka kitai mensia nyabak enggau ai mata. Nyau begaru pala metudah sekiang meda indu nya. Sapa meh indu tu? Amat enda nyadi antu meh indu tu kini. Kada enda bula indu nya aja. Kada enda chara indu nya ka ngulihka aku. Ko tudah sekiang bejaku ba dalam ati diri. Ya, terima kasih ngagai bala peninga semua. Nyadi jerita jadi enggau inaan tu dilengka ka aku naka tu dulu. Ngarap ka kitai betemu baru ba tusun ke empat bala peninga. Au nadai jaku bukai, terima kasih ngarap ka kitai betemu baru. Aku pengeluar program tapang bekumbai madah kediri. Mupuk dulu.